Koia nei a Karere tōtika atu ko ngā whakaaro o te ngākau, ana ka pātōtōtia rā te tatau o te rangi. Kia uru atu rā ko te iirangaranga o taua whakaaro rā, ki te mihi atu rā ki te unga kua moe, oti anō kua āiho mai rā i te rangi i runga nei. Ka rere tonu atu rā ko ngā kupu o te pai mārire tonu, ana ki runga koia ki tātau katoa ki te kaupapa tangata e ngunguru nei i te motu o te whenua ka ranga mai rā tātau. Hoi anō rā, kua tau anō mai tātau ki te kupu o te uru te tū ake nei. Ana, koia tēnei e pou tautoko ake ana i ngā pūrongo kua puta mai nei i te reo o te uru o tēnei wiki, Ko Rau tēnei, ko Rau Reporter. Ko tā tātou nei a Pūrongo Tuatahi i puta rā i tēnei wiki, ko ia tērā ko tōna ingoa ko Te Ao Haka. E pūrongo tēnei e wai ake ana i tēteī marau tanga. Kua kuʻu atu rā ki ēteī o ngā kura e mea ou tēnei, arā, ko Te Ao Kapa Aka tonu tōna ngako taketake. Ana i karapinepine atu ngā tauira o te kura ā-iwi o Kōkōuia, tae atu anō rā ki te kura ara o Ngā Puna Wai o Wanganui, ki te whakarongo atu ki ētehi mātanga o te ao aka, o te rohe o Te Kāhui Maunga ki te uru, arā me kī, te rohe o Taranaki, Wanganui, Ngāti Apa, Ngā Wairiki, arā, ki te whakarongo atu rā ki ngā ua ā, ka puta mai nei i ēnei o ngā puna kōrero hei whakapiki ake rā i te māramatanga ki ngā tauira. Ka kī ake e tātou mā, tēnei me taupiri atu rā tātou ki te pūrongo.
Ko te huihuinga e kīia nei ko Te Ao Haka, he kaupapa mā ngā tauira o Te Kura Kāreti o Ngā Punawai me Te Kura ā-Iwi o Kokohuia, kia tutuki i a rātou ngā wāhanga katoa o te taumata tuatoru i roto i ngā mahi ā-rēhia, ā-tānerore, otirā, o te ao haka. Tēnei kaupapa o te ao haka, he marau hau i roto i ngā kura. Ko tātou o Te Kura o Kōkōhuia tētahi o ngā kura tuatahi i rau atu ki tēnei o ngā marau o te ao haka. He ōrite tonu ki tērā mea o te MPA, engari mō te ao haka ka tirohia ki tōna, ka ruku, tino ruku ki roto i ngā tikanga pēnei te wiri, pēnei te takahi, anō hoki ka honohono atu ki ētahi atu o ngā āhuatanga o waho o te ao haka. I whakatōpū tahi mai ai ko ētahi o ngā iho pūmanawa o te ao kapa haka ki te āta whakamārama ki ngā tauira i tō rātou hīkoi i roto i te ao kapa haka, me ō rātou nā mahi hei kaitātaki, kaiārahi rānei i roto i ngā kapa haka. Te taki i tono atu au ki wētahi o ngā iho pūmanawa nō roto mai o tēnei rohe, ā, tuatahi ake mō ngā tau tekau mā toru, ka tirohia rātou ki ngā, ki te aro o ngā kaitātaki, o ngā kaiako anō hoki i roto i te ao haka, he aha ō rātou mahi, he aha ngā tikanga e hāpaitia ake e rātou i roto i ō rātou ake kapa. Ai, a tuarua hoki, kia mōhio whānuitia ā tātou tauira, kei konei hoki ētahi ihopu manawa i roto mai o tēnei rohe o tātou o Aotea. Ko Teresa Te Pānia te upoko o te Tari Māori ki te Kura Kāreti o Ngā Puna Wai, e tauhou tonu ana ia ki tēnei o ngā kura otirā ki tēnei o ngā rohe. Heoi, e hīkaka ana ia ki te tauawhi i ana tauira kia eke rātou ki te pai o angitū. I tae atu māua ko Huia Rose ki tētahi whakangungu, hui whakangungu mō ngā kaiako o Te Ao Haka. I reira i kōrero tahi, i wānanga tahi ai ki ngā iho pūmanawa o tēnei kaupapa o tātou. Nā reira, i reira i hua ake te whakaaro kia whakakotahi i a māua kura, kia whakakipakipa i te whatumanawa a ā mātou rangatahi ki ngā hua o Te Ao Haka. Otirā, He whakawhanaungatanga te mahi o tā tātou kaupapa i tēnei rā. I ētahi wā ka uaua, ā, he nui ngā, ngā wero e pāngia ana, ā, ki a tātou, ā, ko te mate kōwhiori tērā, ā, he tokomaha o ā mātou, ā, ākonga, ā, kua pāngia ki tēnei mate, ā, nā reira, ka uaua i aua wā, hoi anō, ā, kei te rongo, ā, i te hīkaka, ā, i te manawanui ki ngā mahi haka, nā reira, i runga i aua āhuatanga, A ka māmā. Ka māmā te tuku, ka māmā te whakaako ki a ratou. He tokomaha ngā kaitātaki i whanake mai ai i roto i te rohe tonu o Aotea. Ko ngā momo tāngata pēnei i a Te Anatipa Morvin Simon, ko Jacinta Pātea, ko Te Oranga Tāmau, ko Tams Mpue, ko Pepe Wallace rātou ko Mānahi Crimp ko ētahi o ngā kaitātaki i tino eke ki ngā taumata i roto i ngā tau. Ko rātou hoki ko ngā whetū maiangi e āta tirohia ana e te tokomaha. Ka roa atu ki te tīmatanga o tēnei mea te kapa haka. Anō hoki rā e tiro atu ana ki te waka eke, ana ka wakaoki atu ki te marae. Ērā momo kōrero, anō hoki rā taku tupuranga. i roto i tēnei taonga o te ao akaaka. Ā, koirā anō, he kongakonga anō hei wāngai atu i te kūmete o ngā tamariki, o ngā rangatira mō āpōpō. Tino pai, ā, nā runga i te mea, um, oh, kia, mō te Parata o Manahi, ka noho tonu ia ki tērā reanga, you know, um, mō ēnei, uh, rangatahi a tātou, anō hoki ki a koe, Tim. Um, Pai mō ēnei tauira kia whakarongo, kia, kia wānanga, kia tino wetewete he aha te he aha i roto i ēnei mahi te kaitataki. Ko te nuinga o ngā wāhanga o te taumata tuatoru, ngā mahi ā rēhia a Tāne Rore, he kaupapa ā mahi. Ko te tikanga ia, me tū ngā tauira ki te mahi kapa haka i roto i tētahi whakaaturanga, He maringa nui tō ētahi o ēnei tauira ka tū ki ngā whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu hei te marama e tū mai nei ki reira oti ai ēnei wāhanga katoa. Te Mihemi te reo o te uru.
Ui au e, tēnā rawa atu rā koutou katoa kei ngā akonga, kei ngā tauira e whakarongo areare atu ana ki ēnei o ngā puna mārama o te ao ka pāka ana o ngā rohe o Taranaki, Whanganui, Ngāti Apa, Ngā Wairiki. Ki te tunu atu au i a Tema Emi, kua koia tonu te kaipūrongo, engari ko Tema Emi tonu tērā i takitaki kōrero atu ana ki tēnei minenga. Mana Cribb, Pepe Wallace, koinei te kāhui aka. ā, ka tika rā te kōrero a te pūrongo e tū ana hei tauira, e tuku atu ana ko ētehi o ngā kōrero mō ngā wheako, ā, ētehi o ngā painga o te ao ka paaka. Engari nā roto i ēnei kōrero, ā, kia mārama e taʻa mātauranga tonu, otiano i roto i tōna ounutanga he taʻa tikanga. E tirohia atu ana ko te wāanga ki te wiriwiri, te tū, ā, te takitaki i ngā kupu e rāuatanga katoa. Tino rawe rawa atu, ka mutu pea tēnei o ngā kaupapa, tā te mea, ā, ko tēnei o ngā kaupapa e iki, ā, i te wairua tonu o te tauira, oti anō te hunga e kaingākaunui ana, arā, ki te ao, ā, kapa, Ā, ka tae, ā, te ao haka me kī, o tīnō, ā, ka pai oki te whakarau atu ana ki ngā mahi marau a ngā, a ngā kura. Ā, e roa tairoa tērā. Ā, nā, ināianei kua puawai, kua piʻi mai ai. Nō reira, e mihi ake ana ki te kaupapa, e mihi ake ana ki koutou, ā, i waiʻua, i waiʻua i ngā kōrero i rere atu rā ki a koutou. Nō reira, kei ngā kura, mauri tū, mauri ora ki a koutou. Kāti ake, koia tēnei kāwe e mai i te roe o Wanganui, ana, kia tae rawa atu ki roto o Ngāti Apangāwairiki. Tērā ia tētehi rōpū ko Thrive te ingoa, kei te ingoa te tikanga tonu o tōna kaupapa e akiaki, e wakatenatena, e wakakipa i te tangata kia eke panuku, kia eke tangaroa ki te angitū. Ana, koia tēnei ko te pākihi te tino pūtake o tēnei o ngā pūrongo te tū ake nei. Nā runga i tērā, me tatū anō tātou ki te pūrongo.
Kua karanga ia ēnei tāngata ki te ui nei kia waka i te wakaaro e pā ana ki te anga pākihi.

Marton is is a very small place and if we're not providing those opportunities to our local communities um basically those opportunities aren't aren't being provided at all. E kupu akiaki āna ki te o ngā e wai wakaaro ana kia a ngā pākiī. Possibly the best thing that I can say is don't ever give up, just keep asking questions,

Kia puawai te raka inongatanga ki te roe o Rangitīkei, i Ruerererikura, Te Reo o Te Uru.
Ui au e, tēnā koutou. Tēnā ra koutou kei ngā kaiwhakaāere o tēnei kaupapa nei, e rangatira ngā whakaaro. i a koutou, i a koutou, nō koutou tēnei whakaaro rangatira ki awi atu i ngā tāngata, nō reira Ngāti Apa Ngāwari ki karanga mā ai, oti anō te rōpū o Thrive i karanga mā ai. Karanga mai tā te mea e tika ana kia tū mai tētehi pou a Urewa, ana hei tuarā, hei pou tūngaroa rānei, Mo te unga kei te ia ia ki angitu, kei te ia ia ki kokiri wakamua, ki kokiri marama, ki marama te kokiri wakamua, a, i roto i te ao pakii. No reira he pai te whakarongo atu ra ki nga korero, a, kua korerotia ake nei, ara, a, no te unga i tae ake ki te whakarongo ki enei, Maramara kōrero, oti anō ēnei o ngā taonga e puawai ai, e puawai ai te pākihi nā i te tangata. Nā runga i tērā, kei konei a rā te kupu o te uru te tū nei, te mihi ka wake nei. Ka oki kōmuri, ka tika ki te riu o Taranaki i tēnei wā. Nā, kei tēnei o ngā kura te kura o Waitara. Ā tātou ka wai atu i tētehi pukenga, pukenga orooro, pukenga waiata nō roto i te waka o Tainui. Koia tēnei ko Hāni Totorewa. Kua tae ake rā ki te kura nei, ki te tau manaaki ake i ngā tauira i roto i te ao o te waiata. Nō reira e te iwi e, nei nā te pūrongo.
I tae ake a Haani Totorewa, tēnei o ngā kaiako i te ao puoro me te ao waiata, ki te toro i te kīwai o te kete ki Taranaki. E wāngai i āna mōiotanga ki te unga tamariki o tēnei waetua. E iere ana te reo waiata. Ko te kaupapa matua i tae mai ahau i konei, ko te kaiwhakawā, he kaiwhakawā tiati mō tō rātou pō whakangahau, oh, rā whakangahau, rā whakamutunga o te kura, nā runga i te tono o tōku tuahine, ko ia te kaiako i konei i Waitara, nā reira, nā reira whakaae mai ahau kia, kia, wana ana te tono. Kia tae mai te rangahau, me tae mai ai. E manaaki te reo karanga o te kura tuarua o Waitara ki te kaupapa Waitara Has Got Talent me te wānanga ki ngā tauira o te kura nei te pūtake o te tatūnga o Totorewa ki tēnei waitua. I te ata nei i whai ai ngā mahi a Ngāniko, ko te pātai, ko ngā hiahia a ngā tauira nei, he aha rātou i hiahia, pēwhea hoki rātou e tutuki ai i tērā hiahia, nō reira ko tāku ki a rātou, he whakatupuranga hou tērā, he whakatupuranga kaha te me o rātou taupānga i papa rorohiko me atu ai ki a rātou mehemehe mahi e tino hiahiatia ana e koe, tirohia, tirohia te ngā, ngā taupānga pērā i a TikTok. Ana ko te tauira ko te he, he dentist tētahi e hiahia ana ki te mahi, I eke atu e tirohia ngā kaimahi, ngā kai dentists, i runga i a TikTok kia tirohia, kia whāwhā atu i wā rātou mahi. Ko tā Totorewa, he poipoi e wakangungu i ngā tauira o te kura ki āna pūkenga mā te wā toro atu ki te ao pāpori pāpāo, pēnei i a Koriata. Kua homai ngā kupu pērā ki ngā hikora, ngā hū, ngā pōtae ka hanga i ngā waiata me ērā kupu e ka waiata ki ngā rōpū. Pēwhea te titihī i ngā waiata, hanga waiata? Pewhete, Waeata tuturu, waeata maea kaha. Tērā tēteʻi wā anga o te rā ko te wānanga pūoro waiata e waka pupuke i ngā pūmanawa o ngā tauira. Ei tā rau ii tauira o te kura nei, kua piki ake āna pūkenga tīoro, pūkenga tito waiata oki. Tāku ki a rātou whāia, whāia ki te kore e whai ai, kore mōhio, kia kaha, kia kaha, atu i tērā whāia i tā, i tāna i hiahia ai. Ko te kupu āki a Totorewa ki te unga ririki nei, Wāia tāu e ia ia ai, kia eke. Aroha Broughton Puē, Te Reo o te Uru.
Kei taku rangatira e Aani tēnā rawa atu koe, tēnā rawa atu koe e kuʻu atu ana i tae a tinana atu, ahakoa ko tāu i kī ai kua tae ake rā koe ki te waka wā, tūranganui tērā, engari kua tae ake rā koe ki te tuku atu i ō parirau hei kāuiaui rā i te unga rangatahi nei e taea ai e rātou te waka puta. i ngā ua kei roto pū i te ngākau i te aweawe, nā e tae ai rātou te rere atu rā ki ngā kōti itiī o ngā maunga teitei. Nō reira ka pai tēnei te kite ake i tēteī tangata o ēnei i a koe, ā, me ō pukenga, ō pūmanawa, ā, te tuku, te toa, me te raupī ana i te, i te iwi tamariki, i te iwi tamariki. Nō reira ki taku rangatira tēnā koe tae noa rā ki a koutou kei ngā kaiwhakaari a te kaupapa, ā, ki a koe hoki i oti ana koutou rā kei ā tātou tamariki tūwiniwini, tūwanawana, ā, weno, wāia ko ngā kōrero, ana kua utaina kua oati rā ki a koutou e, kua oti rā ki a koutou e. Ka ki mai rā tātou e te iwi, ka kōkiri anō rā tātou, ka uiua e au ko te pōro, ā, e pōro tāku, nō reira ka uiua rā e au ko taku pōro, ā, nā, ki, ki uiua rawatia ki roto i te riu o te rohe o te mātonga o Taranaki ki Te Āwera. He aha te take e pōro tāku i te mea, ā, koia rā tēnei, ā, e kaupapa mō te kēmu rīki. Tokorua ngā rōpū, koia tērā ko te Pātea Warriors, ā, rāua tahi ko te Hāwera Hawks. I pakanga tahi ana i ngā rā kua tauri ake nei e kēmu nui, nui noa ake nei, kei a Regan Paranahi ngā whakamārama.
I muia katoatia te pokapū o TSB ki Hāwera e ngā apataki mō te Pakanga Nui o te Tonga i tū i tērā mutunga wiki i waenga i te kapa Hāwera Hawks me te kapa Pātea Warriors. He tuatahitanga tēnei i roto i te hītori o ngā karapu, nā konā pōhiri motuhake ai ngā kapa ki te kauhanga o te riri.

This is huge. Look at look at all our supporters, look at everyone here, look at all our family. I roto i tā rātou terenga tuatahi, whai muri i tā rātou whakatā mō ngā tau 25, kua whai hītori anō te kapa o Pātea Warriors nā te pīkau ki te karamata o te whakataetae. I whakapau ngoi mātou kia tae ki tēnei tāwhāinga, tātāwhāinga nui. Um, eh, and i, i pai, i pai. Pai ā mātou whakaritenga, pai ā mātou whakawai, nā, i, i tau te ngākau. To be here today in the final was just huge, not just for the club but for the community as you look around you, big, big army of blue and gold, I think the whole of Pātea is here today. Hei tā Tere Diamond, ko te whāinga matua kia uru anō tētehi kapa ki tēnei taumata. 97 was the last time we had a team, so the goal was to put a team out on the paddock um, and create some pathways for the, For the many juniors we have coming through the club. Ā, ko tā Tāmati Neho, e toru ngā āhuatanga i tōia mai e rātou ki tēnei rā. Effort, attitude, those are probably the main things and then commitment from the boys. Not without trial and tribulation but every team has it. At the end of the day this game man was just a prime example of good footy. Hakoa i hinga rātou, e minamina ana ia kia māro ake te tū, hei tērā terenga. Retention is going to be massive and then again looking at reviewing our current season, what worked well, what didn't work well, how can we improve on those things next year. Hopefully we come back and we get get the job done again. Ko te whakanui te mahi, ā, i te mutunga iho ko Taranaki ki te Tonga ngā kaiwhakaihuwaka o te rā. Regan Paranihi, Te Reo o Te Uru.
Kāti ake, tēnā rā koutou. Tata i kami ake ai au ki koutou ki te iwi nui, nui tonu, i tae ake ki tēnei o ngā tākaro nui, tēnā rā koutou. Tēnā rā koutou i tautoko ake ana i te reo karanga o te hautapu o te rīki. Tērā, tērā, oti anō rā, nā roto i ngā uiuiunga, nā roto i ngā kōkirikiringa, i uiua rawatia ki te uta, i uiua rawatia ki te tai, ara ko te pōro. Ka eke kā piki, ka eke kā piki, tūpoupou, tūngoungou, tuku rukurukuruku, tūngoungou rā ngā rōpū e rua nei. E a, a te taunga Oti anō kei te manu kāu te Hāwera Hawks tēnā koutou i angitu. Me te mihi kau ake o te otu manawa ki a koutou te Pātea Warriors. E aha te mea nui, ka tika rā te kōrero a te pūrongo ko wai toa rawa atu, oti anō koia rā tērā ko te mātonga tonu, arā o Taranaki. Nō reira tēnā koutou i te pai, te ua nui me ngā taonga Whakahirahira nō roto i a koutou te whakaaro o te toa, te manawa o te toa, ēnei kātū ā-āhuatanga, ēnei kātū āria i puta rere mai nei i tēnei o ngā pakanga, pakanga nui. Nō reira, ahakoa ēnei āhuatanga e tātou mā, koia rā tēnei te mihi kau ake ki te mauri tonu o te rīki, otiia anō ki ngā tāngata katoa I tae ake ana i uiwareretia ko te pōro, kāta i kārua ki a koutou i āere ki te tū eipou tautoko. Te unga tautoko, tēnā koutou, te unga tākaro, tēnā hoki koutou. Koirā tā tātou nei pūrongo whakamutunga mō tēnei wā. Nā runga i tērā ka tika rāu kia mihi ki ngā kai tuku tuku kōrero, Mai ki te reo o te uru tonu tēnā koutou. Tae noa atu rā ki a koutou te ūnga e taunaki ake nei i te reo o te uru me te kupu o te uru e mihi nui ake ana ki a koutou. Ki te kore hoki mō koutou e hoa mā ku kore he pūtake rawa o ēnei o ngā hōtaka. Me, me taku mihi anō ka tika ki a koutou kāre e E āwangawanga ō koutou māaraara me kī ki te tuku kōrero mai, ana, kaua ki a mātou rā, ā, o te reo, o te uru, o te kupu, o te uri, engari ēnei kōrero katoa kei te puta rā ki te ao. Nā runga i tērā, anei anō ngā ware a Te Korimako o Taranaki, Te Reo Irirangi o Whanganui, me Te Reo Irirangi o Rangitāne Te mihi ake nei ki a koutou, ana ka uiua anō rā aua mihi katoa ki wea ki wea, noti anō ki Te Māngai Pāo. E te wakaruru auare o Te Māngai Pāo, tēnā koutou e tau naki mai nei, oti anō e tāwara mai nei i ēnei o ngā kupu, i ēnei o ngā kōrero, oti anō i te iarere, E rere atu nei. E te iwi e, kia tau tonu rā ngā tōmairangi ki ngā i a koutou. Katoa, kia ngorea, ngorea, tātau, ki te au tapu tonu o te aro a, ki runga ki raro, ki wao ki roto, rire, rire au. Pai mārire. Ko te reo te take.